Wel helo bawb a chroeso i'r digwyddiad mawrth meddwl diweddaraf ar gyfer meddwl.org, Heulwen dw i a heddiw dwi'n lwcus iawn i gael cwmni Elin Wyn Williams. Yym ma' Elin, helo Elin ti'n oce? Iawn diolch. Da iawn.
Ma' Elin yn hyfforddwraig yy ffitrwydd a heddiw 'dan ni'n mynd i ga'l sesiwn ffitrwydd arbennig sydd yn addas i unryw un ond yn gynta dwi myn' i ga'l sgwrs fach efo ti Elin jyst i ddod i adnabod ti'n well felly gynta i gyd diolch o galon i ti am ymuno efo fi a lle'n union wyt ti heddiw? Yy, dwi yn y ddinas fawr, felly fi yn Gaerdydd yn fy ystafell fyw yn cadw'n ddiogel rhag y glaw, felly dyna le i fi heddi Heiran. O, oh, lyfli.
Mae'n edrych yn gwtllyd neis na, mae rai fi ddweud. O, oh, edrych yn gwtllyd mewn un, ie. Fi wedi rhoi'r lamp arno i creu ambience bych neis i ni, so... Gobeithio bod e'n...
Diolch am fynd i'r ymdrech a diolch eto am ymuno ma'n grêt ti ga'l ti 'ma felly yym Elin ffitrwydd yym ers pryd wt ti'n ymddiddori yn y maes yma a ac ers pryd ti 'di sefydlu dy gwmni hefyd wrth gwrs? Ie i fod yn hollol agored i ti dwi 'di ymddiddori yn ffitrwydd ers bod yn groten fach yn Ysgol Griffith Jones yn San Clare yym yn cymeryd ran yn bob chwaraeon

iach ac i deimlo'n dda am ein hunan hefyd ac i adeiladu hunan hyder gyda'r pŵer 'ma o'dd y tu fewn i fi. Yym a wedyn un diwrnod wedyn yym fe ddechreues i feddwl o'n i'n gwitho gyda cwmni o'r enw Superstars o'dd yn hybu chwaraeon, drama, cerddorieth o fewn ysgolion ar draws Gymru ac ar draws Lloegr a fe feddyliais i waw ma' 'wn yn rhywbeth sydd yn ysbrydoli gymaint o fobl i gadw'n iach ac i symud i cyrff ac i fod yn greadigol. A oedd hwnna wir yn yn sbardino i. A feddyliais i, waw, fi moyn mynd yn ddyfnach gyda hwn. A fe feddyliais i fod symud y gorff, fod yn greadigol, rhoi amser i ti dy hun yn rhywbeth bwysig iawn sydd yn gallu hybu gymaint o, ti'n bod, feddyliau positif. A na pryd wedyn feddyliais i, chimod be, fi'n mynd i fod yn hyfforddeg bersonol. O'n i'n meddwl, what better job? O'n i'n meddwl bydden ni wir, timod, yn gallu sbarduno gymaint o bobl eraill i roi amser i hunain, gofalu ar ôl i iechyd lles a meddwl yn gorfforol ac yn emosiynol, A wedyn dros y cyfnod clo, uh, fe fi i'n astudio um, gyda Premier Global uh, National Academy of Sports Medicine. A do, fe nes i raddio phopeth gyda nhw i fod yn hyfforddwraig bersonol. A wedyn dros y cyfnod clo wedyn dwi wedi adeiladu busnes Winning with AY. Felly dyna'r uh, fairy tale os ych chi'n moyn cael gwybod yr hanes i gyd. Wel llongyfarchiadau ti ar popeth ti 'di cyflawni a ma'n grêt i glywed am rywun arall sy 'di defnyddio'r cyfnod clo 'ma mewn ffordd positif i i adeiladu ag ag i neud yr hyn ma' n'w isio gneud mewn bywyd ma' hynna mor bositif felly llongyfarchiadau ti ar hynna a o'dd ddiddorol clywed ti fanna'n sôn am ffitrwydd mewn cyd-destun iechyd meddwl a lles achos ma' hwnna o ddiddordeb i ni yn benodol yma yn meddwl dot org yym lot o bobl yn meddwl am ffitrwydd fel ffordd falle o golli pwyse ag yn y blaen on' ma' 'na gymaint o fuddion eryll yndoes o- w- wyt ti'n gallu rhannu rhai o'r rheina a falle sôn am sut mae o'n elwa ti fel person hefyd? Ie wrth gwrs allai. T'mod ma' 'na rhyw fath o stigma yym a stigma dwi'n cadw'n bell oddi wrth yym ynglŷn â defnyddio ffitrwydd fel ffordd i golli pwysau, yym, ffordd i colli inches, beth bynnag yw e. A mae hwnna i gyd yn gret, a fydden ni byth, timod, never judge, bydden ni byth yn rhoi unrhyw un lawr, os mae dyna'r gôl, dyna'r gôl, iawn. Ond mae e lot yn fwy na 'na, a os rhywbeth, fi moyn e fod yn bell oddi wrth mai dyna beth yw'r gôl. Felly, timod, Y y fath o beth bydden i'n gweud o beth sydd yn fuddiol i fi yw beth yw ffitrwydd yw wel yn gynta yr endorphins y teimlade yy ch'mod wir gwyddonieth o beth sydd yn digwydd i'ch corff chi pan 'ych chi'n gwitho allan. Y yr ail beth bydden i'n gweud yw yr amser i fi a'r amser i bobl fi'n cydweithio gyda felly am unwaith, unwaith yr wythnos, boed e'n unwaith y diwrnod, beth bynnag yw e, mae'r bobl neu dwi yn rhoi yn hunan yn gyntaf. A boed e yn ddeg munud, yn awr, yn ddiwrnod cyfan, fi'n rhoi fi yn gyntaf. A fi'n gallu ffocysu ar yr inner strength 'ma sy 'da fi t'mod a a fi'n gallu ffocysu a rhoi'r amser i fi. A beth arall 'yf fi'n cael mas o yym mas o fe a mas o ffitrwydd yw yr hunan hyder 'ma. So d- d- dwi yn berson hyderus ond wrth gwrs ma' 'na meddylie yn t'mo' negyddol chi withe yn gallu dechre meddwl o ydi popeth yn myn' yn iawn a chi chimod, ma' pethe'n gallu bombado chi weithie on'd e? Ond ma'r hunan hyder 'ma i fi'n adeiladu wrth gwbod reit fi'n gallu neud hwn, fi'n gallu neud rep arall, fi'n gallu neud 20 seconds bach arall. A wedyn fi'n defnyddio hwnna o ddydd i ddydd achos fi'n cofio Na, ma' 'da ma' 'da ti hunan hyder ffantastig fan 'yn, jyst trosglwydda fe mewn i dy ddydd di o ddydd i ddydd. A rhywbeth arall sy'n helpu fi yw gyda'r ysbytyfeydd yw cwsg. So ar ôl i fi wneud diwrnodau neu awr neu ddeg munud o ffitrwydd, dwi yn cysgu lot yn well yn ystod y noson hynny. A fi'n gwybod, dwylo i fyny, os nag 'y chi 'di cael cwsg da noson cyn 'ny, Mae'r dydd ar ôl ni, ie, dwylo lan, ie, anxiety, fi wedi blino, moody, fi dros y lle i gyd, ie. Felly fi'n gwybod, os na i yn ffit ryddi, fi'n cysgu lot yn well, sydd wedyn yn helpu fi y diwrnod wedyn. Beth arall wedyn, mae yna dri beth arall i fi moyn ffocysu arno o beth mae ffitrwydd yn rhoi i fi. yw ar ôl i fi wneud sesiwn ffitrwydd, achos yn wyddonol mae ffitrwydd yn cael gwared o stress a mae e'n helpu gyda'r fath 'na o endorphins, ar ôl gwneud ffitrwydd fi yn teimlo lot yn gliriach yn 'y mhen i, achos fi'n teimlo reit ma' 'na fi'n gweld lot yn well, mae lot o stres wedi cael ei ryddhau fan hyn, mae endorphins ti'n mynd yng nghorff i, a fi'n meddwl lot yn gliriach am y dydd o'n flaen i. A wedyn beth mae hwnna'n helpu fi gyda wedyn yw mental resilience fydden ni'n gweud yn Saesneg. Felly mae da fi y pwer na wedyn le os ydy'r dydd neu unrhyw ddydd arall yn chymod, ti'n bach yn challenging, byddai'n cofio y gyna 'ma, ma' 'da ti y pŵer 'na tu fewn i ti, ti'n gallu neud hwn, jyst trosglwydda yr egni 'na sy 'da ti yn ffitrwydd, trosglwydda fe mewn i ddydd o ddydd, t'mod? A'r peth ola, a wedyn fi yn siarad Hywel, y peth ola ma' ffitrwydd yn rhoi i fi yw i fod yn ddiolchgar. Felly, Ar ôl i fi wneud sesiwn ffitrwydd neu codi oddi ar y soffa neu helpu Mam-gu i godi lan o'r gadair, beth bynnag yw e, fe fydda i wastod yn ddiolchgar fy mod i'n gallu symud fy nghorff i. A 'na beth 'y fi'n defnyddio ffitrwydd am yw o rywle sydd yn ddiolchgar, felly'n hytrach na ddefnyddio ffitrwydd fel rhyw fath o punishment, neu meddwl fy mod i ddim digon da, neu fod angen fi colli pwysau, fi'n symud yng nghorff i o le o fod yn ddiolchgar. A ar ddiwedd y dydd, fi wastad yn gweud fi a Jamie'n byta'n swper ni gyda'n gilydd, a fi wastad yn gweud reit beth ni'n ddiolchgar am heddi, a mae ffitrwydd wastad ar yn y rhestr i, sydd yn meddwl wedyn fy mod i yn mynd mlaen gyda noson ni a'r diwrnod wedyn yn teimlo'n bositif ac yn ddiolchgar am ffitrwydd. A dyna beth mae winning with your why i gyd amdano, achos pam i fi wneud ffitrwydd yw i fod yn ddiolchgar.
Waw, ma' ma' dy egni di a dy angerdd di at ffitrwydd a a'r a'r berthynas 'na 'fo iechyd meddwl a lles a ffitrwydd mor heintus dwi dwi'n teimlo'n barod i neud ymarfer rŵan ond cyn cyn bo' ni'n neud dwi jyst isio yym sôn yn sydyn am ddau beth falle fel rhwystre dwi'n clywed yn gyson gan bobol am ffitrwydd ydi un do's genai'm amser i ffitio fo fewn ydi un peth a'r peth arall ydi dwi ddim digon hyderus i fynd i'r gampfa neu redeg yn gyhoeddus ac yn y blaen felly ddim isio ni feddwl fel 'a oes a Elin yym be' 'di dy gyngor di ar gyfer pobol falle sydd yn meddwl fel 'a? Ie yeah, ch'mo' beth yym dyna'r fath o bobol fi'n cydweithio gyda mwya yym a a mae e'n drist yym ond mae e yn Hollol naturiol, and babes, I've been there. Fi wedi bod yn y man a'r lle, o, oh, sy'n moyn mynd i'r gym, beth bydd pobl yn meddwl. Ond beth sy'n rhaid i chi gofio yw, os i chi'n mynd i'r gym am y tro cynta, cyn camu fewn i'r gamfa am y tro cynta, mae pawb sydd yn y gamfa wedi cerdded miwn i gampfa am y tro cynta o'r blaen. Felly ni gyd yn yr un cwch. Ni gyd wedi bod yn yr un cwch le chi ddim yn siŵr pa bwysau i godi. Ni gyd wedi bod yn yr un cwch o os am o siwr di wneud sgwat. Mae pawb sydd yn gweithio mas i fi wedi cael yr amser cyntaf sydd yn neud i ni gyd yn hollol gyfartal, a mae'n rhaid cofio 'na, does neb yn jydgo. Os ydyn nhw'n jydgo, wel, peidiwch â becso am dyn nhw eniwe, achos dyn nhw ddim werth poeni amdano. Ond rhywun sydd... mae'n bwysig i weud ambiti yr amser, achos 'na beth fi'n clywed am lot wrth bobl yw os ti'm amser ti fi'n gweithio mas. Felly, os na os ti, fi'n mynd i rannu peth tips gyda ti i bobl falle um, sydd yn gweld mae amser sydd yn dylan yn ôl. Felly, tip brif un yw plan. Iawn, felly eisteddwch chi lawr ar un o sil, edrychwch ar eich dyddiadur i chi, a feddyliwch, reit, ble yn yr wythnos yma allai i ffitio i fewn gwitho mas neu mynd i'r gynffaf, beth bynnag yw e, ia? A rhowch e i fewn i'r dyddiadur. Commit yw'r ail beth. Ar ôl i chi roi e mewn i'r dyddiadur, mae'r apwyntiad yna i wneud y ffitrwydd yr un mor bwysig a pwyntiad gyda ffrind gorau, gyda'ch rheolwr chi yn gwaith, beth bynnag yw e, mae e yn y dyddiadur, mae rhaid sticio iddo fe. Wedyn y trydydd peth, plan eto, felly gwnewch yn siŵr bod eich bag chi wastad yn barod, bod eich dillad chi wastad yn barod, achos petai rhywbeth byth yn codi i fyny, bod eich chi fynd ychydig yn gynt i'ch sesiwn ffitio chi, mae popeth yn barod i fynd. Yn bydwirydd, a un o'r pethau real pwysig, achos dwi'n gweithio gyda lot o famau, Delegate a gofynnwch am help. Felly, os oes gyda chi am ddeuddeg o'r gloch sesiwn gyda Winning with EY, a mae rhywbeth wedi digwydd lle mae eisiau mynd i bigo o, sa'n gwybod, pigo ffrwythau lan i'r plant achos mae trip ysgol syl dyn nhw ar y weekend, ia? Yeah? Gofynnwch i rhywun arall i wneud e. Mae'n oce okay i ofyn am help a'i gofio na pa mor bwysig yw'r sesiwn ffitio i f'nau fi, a fe all hwnna drosglwyddo mewn i gyment o bethau positif eraill, fi'n mynd i ofyn i rywun arall wneud hwnna, achos mae hwn lot rhy bwysig. Yn bumed, workout buddy. So bydde ni wastad yn gweud, mae yna lot o bobl sydd falle'n gweud, o, oh, sy'n amser ydw i'n ei ddechrau, achos mae rhaid fi fynd i weld so-and-so, neu mae rhaid fi fod gyda'r plant, neu o, mae eisiau awr y gino arno fi. Wel, gwnewch rhywbeth ffitrwydd gyda'r bobl hynny neu yn yr amser hynny. Sa i'n gweud bod raid chi mynd â'ch ffrind gorau i chi wneud burpees yn y parc, ond fe allwch chi fynd am wâc, neu fe allwch chi a'ch plant chi redeg ar y sbotyn am 30 eiliad, jyst symud eich corff chi a wnewch y bobl yn rhan o'ch sesiwns chi, ia? Wedyn, cwpl o bethau bach eraill, mae tracio beth i chi wneud wastod yn helpu, achos mae hwnna'n rhoi hunan hyder, a chi'n dechrau meddwl, ie, yeah, ie, yeah, da iawn ti. Sa'n gwisgo ni ni, ond da iawn ti am gofio. Ond ie, yeah, trac, achos wedyn chi'n gweld, o, oh, o oh, waw, a chi'n dechrau cael y bug na, le chi'n, o, oh, fi moyn cadw mynd, fi moyn gweld os fi'n gallu gwneud tyma bach yn fwy, fi moyn gweld os allan gwneud tri sesiwn wythnos nesaf, a chi'n dechrau gweld bod chi'n chimo, chi moyn wneud e yn hytrach na meddwl, "O, ma' raid fi fyn' i witho mas nawr", t'mo'? Bo' 'da chi y fath 'na o feddwl bo' chi'n datblygu. A wedyn, y peth ola i fi myn' i weud yw ffocysu ar be' sydd o fudd i wneud y workouts. So pan ma' bobl yn meddwl, "O, s'im amser 'da fi", a so on and so forth, a ma' nw'n meddwl yn negyddol am witho allan, dyw hwnna ddim yn mynd i weithio. Neu os ych chi'n gweithio allan o ffordd, o mae rhaid fi colli pwysau ar gyfer briodas, sy'n fe'n mynd i weithio. Chi yn mynd i roi fyny, achos mae hwnna'n lot gormod o bwysau. Ond os ych chi yn gweithio mas o le le chi'n ffocysu ar, ar ôl i fi wneud hwn, byddai'n teimlo lot yn well ar ôl wneud e. Iawn, neu ar ôl i fi wneud wythnos o hwn, bydda i wir wedi adeiladu'n hunan hyder. A unwaith i chi yn dechrau meddwl yn y ffordd 'na, le mae pethe yn bositif os newch chi weithio allan, ac yn symud eich corff chi o rywle positif yn hytrach na ma' rhaid fi colli pwyse, ma' rhaid fi colli inches, beth bynnag yw e, chi moyn neud e, achos chi'n gwybod, waw, mae hwn wir yn mynd i'n helpu i. A chymo, fi'n gweithio gyda bobl le weithiau ni ond yn neud 5 munud o sesiwn gyda nhw, achos mae gyd maen nhw'n gallu ffitio i mewn. A wedyn ar ddiwedd sesiwn, falle byd nhw'n teimlo, o, falle oedd hwnna ddim yn ddigon. A fe na i weid wrth nhw, gryndwch ma, 5 munud neu 55 munud, does dim ots, chi 'di wneud rhywbeth i'ch hunan heddi i edrych ar ôl eich iechyd chi, a dyna be sy'n bwysig. Felly gobeithio bod y tips 'na falle'n helpu bobl sydd yn meddwl gormod am y pethe negyddol sydd yn dod gyda ffitrwydd. O yn sicir a a a dwi 'di dwi'n teimlo 'mhen i'n mynd fel 'yn swyddi draw achos dwi'n meddwl nes i ddechre yym cymryd ymarfer corff ymlaen yn yym ryw chwe mis yn ôl 'wan a a dwi'n teimlo yn union dwi'n teimlo wedi bod ar y siwrne bron a bod ac os dwi heb neud ymarfer corff y rhai dyddie 'wan dwi'n gwbo bo' fi ddim yn teimlo mor hapus dwi ddim mor gynhyrchiol a o'n i wastad yn meddwl do's 'am amser achos 'dan ni gyd yn brysur ond pan ti'n meddwl fel ti'n deud am ff- yy trefnu dy amser a me- a a t'mod meddwl am be' 'dan ni'n neud be' dwi 'di neud heddiw yw wastraffu hanner awr o'n niwrnod fel sgrolio trwy social media neu gwylio ryw raglen deledu o'n i ddim rili yn gwylio beth bynnag o'n i jyst yna wel 'san ni 'di gallu neud gymaint gwell defnydd o'r amser yna wrth fod yn neud t'o' rhedeg ar yr unfan neu a- a sdim rhaid meddwl am fynd i gamp fan 'na does Elin t'bod achos fel ti'n mynd i neud efo ni 'wan 'dan ni'n gallu ymarfer adre heb unryw gost yym ar lefel sy'n siwtio ni a na ti ti wir wedi ysbrydoli fi a dwi dwi yn fy ddillad ymarfer corff 'wan a dwi'n barod a dwi siŵr bo' pawb yna dwi dwi mor mor ddiolchgar i ti Elin am dy egni a ac yn ysbrydoli ni gyd. Sgan am dwywaith fydd hwn yn help i lot o bobl a dwi'n edrych ymlaen i weld beth sydd gen ti ar y gweill. So, so ydy ni angen unrhyw offer neu unrhyw beth fan Elin? Ydy, os rhywun angen mynd i'n ôl rhywbeth o gwbl? Dim o gwbl, mae hwnna'n bwynt pwysig i gofio, Heilwen, yw chymod, i gadw pethau yn syml. A mae pawb sydd yn gweithio gyda fi ar Winning with AY yn neud y sesiynau o adre. Felly dyma beth dwi'n wneud gyda'n yym gyda'r bobl 'y fi'n cydweithio gyda yw dros y ffôn, achos maen nhw'n bobl sydd ddim am funud gynta, mae amser ddim yn plesio bob amser, mae yna deulu a phopeth arall, felly mae hwn yn mynd i fod yn gret, a fel nes di weud, make it convenient i chi. Felly mae hwn yn mynd i fod yn sesiwn rili really da i arddangos i bobl fe allwch chi edrych ar ôl eich iechyd chi unrhyw le, heb unrhyw beth, ond plis gwnewch yn siŵr bod y llawr yn wastad, bod dim byd yn y ffordd, popeth allan o'i le. Falle glasur bach o ddŵr rhag ofon fod eisiau llwnc fach arnoch chi i gadw chi fynd, ac wrth gwrs gwên. Mae gwên wastad yn helpu, ocê? Felly falle gwên i, bydde hwnna'n help. O diolch yy wel ma' gennai y dŵr ma' gennai y met tu ôl fi dwi mynd i roid o ar y llawr rŵan felly dwi mynd i ddiflannu o'r sgrîn ŵan fydd pawb yn falch o wbo bydda i ddim yn neud yr yr ymarfer yy yn fyw o- o'ch blaen chi a a dwi'n trosglwyddo i Elin ond o ran meddwl do twrc diolch o galon i ti eto a 'nai adel pawb yn dy ddwylo diogel di ŵan Elin. Diolch o galon. Diolch yn fawr iawn i ti, Helen. Gret, ffantastig! Wel, fe ewn ni syth ymlaen go gyfer y sesiwn heddi. Felly, fel nes i ddeud wrthoch chi, does dim angen dim byd arnoch chi, ond plis gwnewch yn siŵr fod yna ddigon o le a fod dim byd ar y llawr o gwbl sydd yn mynd i adael i chi i gwmpo drosto, so ni moyn dim byd fel 'na i ddigwydd heddi. Na'r peth cynta i ni yn mynd i wneud yw gynhesu'r corff sydd yn hollol, hollol bwysig i gadw'r cyhyrau yma yn ddiogel. Nawr, ni yn mynd i fod yn gwneud hwn am biti dwy funud, felly os allwch chi wneud y symudiadau gyda fi, bydde hwnna'n gret. Nawr, mae'r sesiwn heddi yn fuddiol i bawb, felly all unrhyw un gwneud y sesiwn yma heddi, iawn? A mi fydda i yn creu y symudiadau ychydig yn fwy syml, falle i'r rheini sydd am ceisio y symudiadau'r fath yma o symud am y tro cyntaf. Felly, y peth cyntaf ni'n mynd i wneud yw i gynhesu i fyny, felly dwi yn mynd i roi yr amser i fynd. Felly, os allwch chi roi eich siarad chi ar y llawr ar led tua ysgwydd hyd ar wahân, a ni'n mynd i ddechrau gyda'r pen. Felly, os allwn ni wneud cilchodd bach gyda'n pen ni, o gwmpas. Gret, ni'n mynd i wneud dau bach arall, dyma ni rhif un.

Rhif pedwar a rhif pump. Ffantastig. Nawr fe wnawn ni wneud y coesau, felly os allwch chi roi'ch coesau chi ychydig fwy ar led, ni'n mynd i mesur lawr i'r goes chwith ac yna i'r goes dde, felly symud yn gros. Yna i'r coes chwith

Grêt! Da iawn chi. Dyna ni wedi cynhesu fyny, felly sibrwch popeth mas, a ni yn barod i fynd gyr gyfer y sesiwn. Nawr cofiwch, os chi yn teimlo bod eich cyhyrau chi ddim cweit wedi cael digon o um, ymestyn, gwnewch yn siŵr bod chi'n gwneud cwpl o symudiadau eraill a gallwch chi ddilyn Winning with EY ar Instagram i weld cwpl o symudiadau eraill os ych chi'n teimlo bod angen i chi gynhesu fyny am ychydig yn hyrach. Felly, fe ewn ni amdani gyda gyfer y sesiwn. Nawr, beth i ni'n mynd i wneud yn gyntaf yw, ni'n mynd i wneud rhywbeth dwi'n galw yn activation. Felly, fi moyn atgyfodi y cyhyrau yma sydd gyda ni. Felly, y peth cyntaf ni'n mynd i wneud yw e-skipping, a ni'n mynd i wneud hwnna am munud llawn. Felly, mae hwn yn mynd i fod yn gweithio gweilod y coesau, cadw bula ni yn dinus a hefyd mae'n mynd i gael y breichiau a'r biceps ma i symud hefyd, ia? Felly os allwch chi wylio yn gyntaf, mae'r trad yn bownsio gyda'i gilydd, cadw'r pengliniau yn feddal, a mae'r breichiau yn creu rhaff sgipio i ni. A ni'n gwneud hwnna am funud llawn. Ydych chi'n barod? Gobeithio bod chi'n barod i fynd. 3, 2, Yn bardu ni, munud llawn yw hwn. Da iawn, felly cadwch eich traed gyda'i gilydd, cadwch y pengliniau yn feddal feddal, ac wrth gwrs cadwch y breichiau i symud. Nawr os ydy hwn ychydig yn anodd, gallwch chi gwneud e ar y smotyn, iawn? Felly cymerwch y newidiadau allan, A fe allwch chi fynd â rhyw fath o orymdaith ar y swatyn, iawn? Felly cadwch y breichiau i symud, iawn? A cadwch y pengliniau yn feddal gan dod yn nhw i fyny ac i lawr o'r llawr. Nawr, os ydy hwnna ychydig yn rhy hawdd, gallwch chi sgipio ar y smotyn. Felly rhywch y fath o'r hediad i fewn. Ond os ydych chi am y sialens, Deg eiliad fach ar ôl, cadwch ei fynd. Wah! Fi'n dwyn yn barod, gobeithio bod chi'n barod i fynd. Tri, dau, un. Oh! Gret, da iawn chi, chi wedi wneud y swydiad cyntaf. Nawr, beth ni'n mynd i wneud nesaf yw, ni'n mynd i wneud superset. Nawr, mae superset yn meddwl dau swydiad yng nghrwm gyda'i gilydd, iawn? Heb unrhyw hoe rhwng y symudiadau. Nawr, beth i ni'n mynd i wneud yn gyntaf yw reverse table top. A mae hwn yn mynd i fod yn gweithio y bola ar y cefer, yr ysgwyddau a'r triceps. Felly, os allwch chi ddod lan eich llaw gyda fi, yn ofalus, os gwelwch yn dda. A dwi am i chi i eistedd ar y llawr gyda'ch coesau chi wedi plygu. Na rowch eich dwylo chi tu ôl gyda'ch bysedd chi yn pwyntio oddi wrthoch chi. Nawr, beth i ni'n mynd i wneud yw, ni'n mynd i roi'r trad ar y llawr, a ni'n mynd i ddefnyddio'n pen ôl, felly defnyddio'r glwts ma i gwthio eich hunan yr holl ffordd i fyny Fel creu rhyw fath o bwrdd gyfwerth coffi, paned bach o de, ia? A chi'n mynd i ddal y symudiad yma am 30 eiliad, iawn? Felly dyna beth yw'r symudiad. Y symudiad fydd yn dod syth ar ôl hynny yw, ni'n mynd i ddod ar y bedwar, Felly dwylo dan yr ysgwydde, penglinie o dan y glinie, a ni'n mynd i wneud four point arm extension. Felly 'na gyd i ni wneud yw codi y braich chwith i fyny a nôl i lawr, wedyn y fraich dde a nôl i lawr, a ma' hwnna yn mynd i fod yn gwitho y rhomboid. Y'ch chi'n barod i fynd? Ni yn mynd i wneud y superset yma, 30 eiliad ar y ddwy symudiad yna, gyda 30 eiliad o hoe cyn lap rif dau. Gobeithiwch bod chi'n barod. Felly, traed ar y llawr, dwylo tu ôl, ni'n mynd i ddechrau. Tri, dau, un, a bant â ni! gwthio i fyny. Gret, a ni'n mynd i ddyla hwnna yn y man ar y lle. Felly ni'n defnyddio'r glwt, a'n gweithio'r glwt yn galed, galed, galed i dyla ni i fyny. Mae'r pen yn naturiol nes sy'n eisiau dyla'r pen yn sydyn. Iawn, a ni'n gweithio trwy'r ysgwyddau i dylannu i fynd. Pedwar eiliad ar ôl. Tri, dau, un. A nawr, dewch ymlaen. Ni'n mynd i fynd ar y pedwar. A braich chwith i fyny, a lawr. Braich ddu i fyny, lawr. Anadlu allan, anadlu mewn. Anadlu allan, anadlu mewn. Anadlu allan, anadlu mewn. Da iawn chi, cadwch ei fynd, chi bron o fwt 'na. Deg eiliad ar ôl, pwy sy'n dal 'da fi? Sai'n gallu gweld chi, gobeithio bod chi'n cadw i fynd. Tri, dau, un. Hoo! Grêt, chi 'di 'neud lap i fi, ni'n mynd i fynd nôl i 'neud hwnna i gyd un waith eto. Felly os allwch chi ddod nôl, ar eich pen ôl os gwelwch yn dda, dwylo tu ôl i chi ar y gyd i ni'n wneud yw ni'n mynd i gwthio y glutes i fyny a ni'n mynd i ddylo fe ar y top, iawn? Ni'n mynd i wneud hwnna unwaith eto, gobeithio bod chi dal gyda fi nawr. Tri, dau, un. A dyma ni, bant â ni, tri deg eiliad ar y hon. Lli eist goffa chi o'r symudiad yma? Reverse tabletop hold. Ia, felly mae hwn yn symudiad rili, rili da ar gyfer y cufen, yr abs, yr ysgwyddau, y triceps, lot fawr o gyhyrau yn gweithio'n galed, galed, galed yn y symudiad yma. Peidiwch â phoeni os nad ydych chi'n gallu cael eich corff i'r holl ffordd i fyny, ewch mor bell â'ch chi'n gallu, iawn, gwthiwch i fyny gymaint â'ch chi'n gallu. A lawr â ni, ar gyfer y four point arm extension i gorffen, bant â ni, chwith, a lawr, dde, a lawr, yn addu allan, a mewn, Allan! A mewn! Good! Deg eiliad ar ôl! Pwy sydd dal 'da fi? Good! Rhag fi allan! A mewn! Allan! A mewn! Tri! Dau! Un bach arall! A gorffen! Da iawn chi! Dyna chi wedi gwneud y superset cyntaf. Cofiwch, superset, dau symudiad ynghlwm gyda'i gilydd heb unrhyw hoe. Arbennig, da iawn chi. Nawr beth i ni'n mynd i wneud nesa yw, ni'n mynd i wneud tri-set. Superset, dau symudiad, tri-set, tri symudiad heb hoi. Felly, gael ni weld siwt ni'n wneud gyda hon. Nawr, y symudiad cyntaf yw sumo squat. Felly, ni'n mynd i roi yn chad ni, deg munud i a deg munud wedi gyda'r pengliniau yn pwyntio allan. Rhowch eich dwylo gyda'ch gilydd a ni'n mynd i blygu yn y pengliniau lawr mor bell ych chi'n gallu gan cadw yr ysgwyddau yn ôl, iawn, chest i fyny ac yna nôl i fyny gan tynhau y glwt. Iawn, felly lawr a lan, gan anadlu mewn a mas. Wedyn, ni'n mynd i fod yn gwneud y symudiad nesaf, sef straddle hinge. Felly, ni'n mynd i roi ein traed ni ar wahân, dwylo tu ôl y cluster, chi'n mynd i blygu ymlaen gan cadw'r chest i fyny a nôl. ymlaen a nôl. Felly o'r ochr, ymlaen a nôl. Gan gofio i cadw'r cefen yn syth er mwyn i ni cael gweithio'r hamstrings. A wedyn symudiad rhif tri, standing X crunch. Nawr mae hwn i'r bola, felly chi'n mynd i cadw'ch traed chi ar wahân, dwylo tu ôl y clustiau, chi'n mynd i ddod â'ch pen-glin hyd at y penelin sydd yn gyferbyn iddo. Felly fyny a lawr, wedyn yr ochr arall, fyny a lawr, fyny a lawr, gan gadw'ch hunan i fyny yn syth. A dyna ni. I chi'n barod i fynd, gobeithio'ch bod chi'n mynd i ddechrau gyda'r sumo squat, 30 eiliad arno hwnna. 3, 2, 1, bant yn ni, sumo squat, felly fyny ac i lawr. Na chi. Gret, felly ni'n ynadlu mewn a mas. Ynadlu mewn a mas. A pidwch poeni os nad ydych chi'n gallu mynd mor bell i lawr, ewch mor bell â chi'n gallu, iawn? Gwnewch eich gorau glas, pump eiliad ar ôl. Tri, dau,

Sy'n cadw chi fynd, gwnewch beth ych chi'n gallu, a peidiwch poeni os nad yw'r benglin yn dod yr holl ffordd i fyny. Mae'n anian, gwnewch beth ych chi'n gallu am. 3, 2, 1, a gorffen! Ryan chi, dyna chi wedi wneud y tricep ola. Nawr, beth i ni'n mynd i orffen gyda yw tabata. Dim ciabatta, Tabata, ie? Felly mae Tabata yn meddwl byddwn ni'n gweithio am ugain eiliad ac yna yn gorffwys am ddeg. A ni'n mynd i wneud y symudiad, un symudiad, pedwar gwaith, ie? Felly fi wir am lot o egni i ni orffen y sesiwn bant gyda'n gilydd. Felly, y symudiad i ni'n mynd i wneud yw running tea. Felly ni'n mynd i roi ein breichiau allan fel siap ty, fel wedyn mae'r ysgwyddau ar y cefn yn gweithio'n galed, a ni'n mynd i rhedeg ar y smotyn. Felly dim byd ffansi, dim high knees, dim butt kicks, redwch mor gyflym â chi'n gallu a mwynhewch, iawn? Ni mynd i gael shiglo popeth bant, a teimlo'n amazing am fy hun yna. Felly, rydyn ti am ugen eiliad i orffen. Pwy sydd fel da fi, gobeithio bod chi'n cadw i fynd. Bant yn ni, tri, dau, un, bant yn ni. Good. Cadw chi fynd, chi'n mynd yn rili, really, rili really dda. Good. Ni bron yn fod na, mae gyda ni deg eiliad ar ôl. Go, go, go, go, go, trio mynd mor gyflym ych chi'n gallu. Grêt! Pedwar, tri, dau, un, a gorffwys. O, round rhif un yn barod yn y bag. Ni'n mynd i fynd nôl a ni'n mynd i wneud round rhif dau. Gwmwys un peth eto. Tri, dau, un. Bant ni. Go, go, go. Mae'r gyflym ych chi'n gallu. Nawr, os nad ydych chi'n gallu rhaid ar gyda'r smotyn, mae hwnna'n iawn. Gallwch chi mynd ar yr ymdaith gan ar y smotyn a gwnewch beth chi'n gallu. Pimp eiliad ar ôl. Pedwar, tri, dau,

Dau. Un. Bant yn ni, rownd ola, boi sy'n dal da fi. Pidwch y poeni os ydych breichiau chi'n mynd dolir. Iawn, signwch nhw bant. A rowch nhw'n ôl i fyny pan ych chi'n barod. A chofiwch, os nad ydych chi'n gallu rhedeg, gallwch chi wneud gorymdaith ar y smotin. Tri, dau, un, a gorffwys. Chi yn hollol amazing a chi wedi gorffen y sesiwn. Da iawn. Na, cyn i chi fynd, mae e yn hollol bwysig bod ni'n ymestyn ein cyrraedd ni am gwblhyddiad bach arall, felly fi'n ei rhoi munud a hanner bach ar amser i fi ddangos cwbl o symudiadau chi ac wrth gwrs os ych chi'n moyn fwy o symudiadau allwch chi fynd ar Winning With Your Eye, Elin Wyn Williams, ar Instagram. Felly, newn ni ddechrau gyda'r chest. Felly, rhowch chi'ch dwylo gyda'i gilydd ac ymestyn y breichiau hwnnw. Trial dod ar anadl nôl i deimlo'n naturiol unwaith eto. Yn anadlu neis ac yn ddwfwn. O, fi mas o bwff. Neis i ymestyn i ddod y bopeth nôl i dimlo'n naturiol eto. Gret ar y coesau nesaf, felly coesau ar led ac ymestyn lawr yn llawr. Gret, chi moyn bod chi'n gallu dyla'r ymestyn, y gwaith ymestyn am 30 eiliad ar ddiwedd sesiwn. Nawr, er mwyn i'r cyhyrau i ymestyn yn hollol, hollol gywir, 30 eiliad fyddwn ni wastad yn argymell. Gret. Rhaid fe enni'n draw un ochr i ni gael ymestyn ochr y ceifen. Grêt. Mae e yn wahanol, mae rhaid fi weud, yym, y mesyn ar ddechrau'r sesiwn. Chi am unai wneud symudiadau fyddech chi'n wneud yn ystod y sesiwn, yn araf deg, neu, ochr arall, neu gwnewch y symudiadau dan mewn tua dau eiliad yn unig, iawn? Felly dim 30 eiliad ar y dechrau. Grêt! A dyna chi! Fel wedes i, os oes well 'da chi wneud bach fwy o messing ar ddiwedd y sesiwn, mae yna ddigon o symudiadau ar gael er mwyn William. So fe'n ein with EY ar Instagram, Facebook neu Twitter. A dyna ni, felly fi'n mynd yn ôl i eistedd os nag oes ots 'da chi.

a phob lwc gyda'r hyn i chi'n mynd i wneud heddi. Mwynhewch. Ta!